מיט א פאר חדשים צוריק איז געווען די ערשטע בר מצוה אין קאסא גראנדע אריזאנע, וואס פארשטייט זיך ברעכט רעקארד, א אידישע היימישע שמחה אין קאסא גראנדע אריזאנע. פאריגע וואך איז געווען די צווייטע בר מצוה אין קאסא גראנדע אריזאנע. די ערשטע בר מצוה האט מען אונז געוויזן די בר מצוה אליין, ווי די עולם פרייט זיך מיט, די אויסשטעל פון די זאל, יעצט לאמיר אייך צייגן די טעכנישע חלקים וויאזוי מען האט אהער געשטעלט דעם בר מצוה. די ערשטע טשעלענדזש מיט וואס מען האט זיך געטראפן איז אז יעצט אין די זומער זענען דא אסאך קעמפס, אסאך סקולס און פראגרעמס ווערן אנגעפירט אין די עריע פון קאסא גראנדע אריזאנע, סאו וועלכע זאל מען האט נאר געוואלט נוצן אדער אפילו א האטעל וואס האט א. באלרום איז שוין נישט געווען עוועילעבל, עספעשעלי ווען יעצט איז געווען דזשוליי פאר, די בר מצוה איז געווען אויף א מוצאי שבת, קומט אויס אז א וויקענד איז צוויי מאל נישט עוועילעבל, און ווען מ'האט שוין יא געטראפן א זאל נאנט צו קאסא גראנדע אין די געגנט, פארשטייט זיך האבן זיי נישט אריינגעלאזט די אייגענע עסן. ברוך השם די אייבערשטער האט צוגעפירט מען האט געטראפן א זאל וואס איז דריי מינוט וואק פון די וואכן בית מדרש. סאו דא קומט מען אריין אין די האל און מען גייט יעצט אנהייבן אנצוגרייטן די טישן, הי איז די אונער, דאגאו, ענד איים ריעלי קיריעס האו מעני יערס אר יו דואינג דיס האול סיטועישן? Well, I've been in in the party industry I guess for like twenty years or so, I started as photography and video, so און פראם דער איי ווענט אן טו דיפרענט טינגס און די לעיטעסט וואן איז די איווענט סענטער וויטש איז טו קעיטער פארטיס און און דיפרענט טייפס אוו איווענטס סאו די די איווענט סענטער איז אנלי בען אפען פאר לייק טו יערס סאו דיס איז פעירלי ניו סאו יו נאו באט איי בען אין די אינדעסטרי פאר א לאנג טיים. איט לוקס טו מי דעט דיס איז דזשאסט ען האבי יו לאוו דואינג איט וואטעווער ווי דיסקאסד יו העד סאו מאטש פעשען אבאוט איט יעס יו וואנט טו דו איט יו וואנט טו דעליווער דיס דזשאב לייק א האנדרעט פערסענט. סאו דיס איז נאט יור דעילי דזשאב, איטס מאר. איטס נאט מיי דעילי דזשאב, איי העוו מיי דעי טיים דזשאב, דיס איז קינדע לייק מיי האבי, איי לייק דואינג דיס קאוז איי העוו ען אפיס דזשאב אן די סייד, סאו דיס העלפס מי אוט טו מיי קריעטיוויטי יו נאו, און דזשאסט טו קאם אוט און דזשאסט העוו פאן, קאוז דיס איז לייק איי העוו פאן, דיס איווענט טודעי מעיד מי ווארק א לאט, סאו קאם אוט סוועטינג און עוועריטינג, ביקאוז דיס איז די פירסט טיים דואינג עי פול וואל. קוראנס און יו נאו ליטעל ביט אוו מעט ווענט ראנג סאו ווי גאטע געט מאר מאטעריעל באט דיס איז די פירסט אוו דיס איווענט סאו איטס א לאט אוו ווארק. וויל העוו טו שאו איט ווען איטס אלל דאן. יעס יעס. וואט איז די מאוסט אינטרעסטינג איווענט יו העד אין דיס פלעיס? איי מין וויר דזשאסט יוזינג פארט אוו די האול עיריע. יעס יו גייס אר יוזינג האלף אוו די איווענט סענטער באט ווי העוו עי אינטרעסטינג שאו און איטס קאמינג אפ אין עט די ענד אוו די מאנט איטס א גאן שאו. דעי קאם אין און דעי דזשאסט גיט די האול ספעיס, דעי ברענגען אין פאר טעיבלס און ליטעל בוט'ס, און דעי העוו א גאן שאו, דעי סעל גאנס, עמא, סאב עקסעסעריס, לייק א האול באנטש אוו דיפרענט אייטעמס און דיפרענט טייפס אוו גאנס, און פיפל קאם אין און דזשאסט וואטש די גאנס דעי העוו, אר דעי ביי סאם, אר קאם אין טרעיד, סאו. ווערי אינטערעסטינג. פאר סאם פיפל איט סאונדס לייק אה גאן שאו לייק וואו אר יוזד טא פוד שאוס קאנסטראקשען שאוס און אלל דיס אדער שאוס באט א גאן שאו יא אין אריזאנע איטס א נארמאל טינג. אוי יא יא אין אריזאנע איטס א נארמאל טינג אין דעי דיס קאמפאני קעים אפ אין אסקט אס איף דעי קען דא וואן די ספאט איז נאט עס ביג עס וואט דער יוזד טא באט דעי סעי נאט א לאט אף פיפל דא אלאו דעם טא דא דאס קיינע שאוס עט דער איווענט סאו ווער לייק וועל עניטינג איז אוועילעבל סאו. אקעי דאגה.

ער קומט נענטער, געט ער א זאג פון דעם שכן, נע, ס'איז נישט אזוי ווי ס'זעט דיר אויס.

אפאטעמען, אלע טישן זענען שוין שמוציג און ליידיג, אבער איך האב דיר נאר געקענט כאפן אזוי, פארשטייסט? דיין בעקגראונד דא, די ארום דיר קוקט נישט אויס שיין, אבער דיין עסן וואס איז געווען אויפן טישן זענען געווען זייער הערליך שיין און דעלישעס. זאג מיר די אמת, פארוואס האסטו דיסיידעט צו מאכן אזא מין זאך? דאס האט געדארפט קומען פון ניו יארק, און געווענליך, איך, לויט ווי איך שטעל מיך פאר, איינער וואס קאכט עסן דארף די אייגענע עקוויפמענט, די טולס, און דא האסטו גארנישט געהאט, מען האט דיך געדארפט אלעס צושטעלן, און טאמער. אז איך מיין ס'וועט זיך נישט אויסארבעטן וואס וואס וועסטו טוהן? סאו קודם כל צוריק גיין אויף די ערשטע זאך וואס דו האסט געזאגט, ווען ס'שטייען צוויי מענטשן איינער אקעגן דעם אנדערן, איינער זעהט א נאמבער זעקס און די אנדערע זעהט א נײַן, ווי זאגסט ס'איז שוין נישט שיין, פון מיין פערספעקטיוו איז דאס די שענסטע זאך ווען מ'זעהט ליידיגע טעלערס אינגאנצן אפגעגעסן, סאו דעטס מיי, דאס איז מיין שיינקייט. די נעקסטע זאך פארוואס איך האב עס געפלאנט, פארוואס איך האב עס געטוהן, איך בין געקומען אן עקוויפמענט אן גארנישט, אריזאנע איז אויף בערג, וואס האבן אונז געטון ביי בארג סיני? נעשה ונשמע, געגאנגען, לאמיר עס טון און נו מעמער הערן. מען האט מיך גערופן פרעגן ווילסט העלפן פאר די בר מצוה? כ'געזאגט יא. שפעטער האב איך אנגעהויבן זען ביי די טעם, כ'האב געזען וואס דאס אינוואלווד, ס'האט מיר שוין נישט געפאסט ארויסצובעטן, טו בי ווערי האנעסט. סאו יעצט קום איך צו מיין צווייטע שאלה, וואס איז געווען דיין טשעלענדזש טאקע וואס דו האסט געפילט אה קאמאן פאר דעם? סאו וואס די טשעלענדזש איז געווען? די טשעלענדזש איז געווען אז וואס כ'האב געבעטן האט מען געזאגט יא, דאס איז געווען די טשעלענדזש, געווענטליך גייט עס. איך קען נישט דעי שוין נישט דער דעי איז די לימוד ס'איז נישט דא די עקוויפמענט לערן דיך אויס וואס כ'האב געבעטן סיי רבי יצחק גרין סיי רב שיע סיי עני אנדערע עסקנים עני אנדערע העלפערס זענען דארט געווען נאך פאר עניטינג סאו דעט וואס מיי ביגעסט טשעלענדזש טו בי ווערי האנעסט. וואס איז די טשעלענדזש פון דעם? עקספלעין. וואס די טשעלענדזש פון דעם איז? אז כ'האב מיר נישט וואס אפצורעדן. כ'האב נישט וואס צו זאגן. גארנישט. עווריטינג. איין זאך וואס איך זע דא איז געבליבן איז די סעט פון פון דאס איז א פארווע פוטער און דאס איז א ספעשל אליוו אויל וואס דו האסט צוזאמגעשטעלט און נאכדעם האסטו צוזאמגעשטעלט אייגענע דרעסינגס מיט זאכן און קודם כל איך וויל ארויסברענגען אז מוצאי שבת א בר מצוה מענטשן האבן נישט ליב צו ווערן פליישיג סאו מ'האט געהאט א טשויס פון איך טריי דא ארויפצולייגן די פיקטשערס פון די פון די מעין קאורס וואס מ'קען טשוזן. מאכט זייער דזשעלעס מענטשן באט אקעי. און ס'איז געווען עפעס אבנערמאל דעלישעס, דו האסט געדארפט צעלייגט צוויי שמחות אויף איין מאל, ווייל ס'האט געמוזט בלייבן, די פיש האט נישט געטארט ווערן פליישיג און מ'האט עס געדארפט הענדלען אנדערש. סעפערעט פארשענס. יא. אבער כ'קען נאר זאגן דאס איז די שיינקייט פון די אויל, קוק בעצם קענסט אריינזומען, ס'זעט אויס פלעין אויל, שיינקייט פון די אויל איז תורה, מיין פלאן איז געווען צו מאכן א ראזמערי אויל, די באמערקסט שוין דא געזאגט ניין. און אזוי קוקט עס אויס, און דאס איז די ביורא פון דעם, קען זיין וועגן דעם איז איבער געבליבן, מ'קען דאס העמיר נישט זאגן פארן דיין דא פארן בעל מכשיר, אבער דעטס בעיסיקלי די פוינט, סאו וועגן בן גיא עס איז געווען א טשעלענדזש מוצאי שבת יא, רב שיע האט געוואלט זיין מסירת מצוה און זיין פלייש, אבער ער האט טאקע געמאכט וועגן דעם פיש אויך, און כ'וועל דיר זאגן מי כעמך ישראל נאך אזא שבת נאך אלעמען, די עולם האט געגעסן פיש מיט

איין משפחה, איך ווייס נישט זיי לאזן זאגן די נעמען, איינער האט געמאכט די חלה, איינער האט געמאכט די קעיק, מיין שווער למשל, ער האט זאגן די בר מצוה האט מען געמיינט אים, ער האט געהאט די מייק, ער האט געהאלטן זיין דרשות, ער האט געזינגען, ס'פיקט אזוי, ווייסט איך מיין, יעדער האט געטראפן זיין חלק, סאו יא, דאס איז איינע פון די מעלות דא. א סושי האבן אונז דא געהאט, וואס נאך איז געווען וואס מ'האט נישט עקספעקטעד? מ'האט געהאט פון פארגעס, יא, ס'איז אנגעקומען, קענסט זיך פארשטעלן ביז אריזאנע? אלעס אלעס אלעס, און דא האסטו די די שיינע מיניטשערס מיט די תפילין. יא. און וויפיל מיני מילך איז געווען פאר די קאפי, די פארווע מילך? אוה. דער יו גאו, דער יו גאו, עווריטינג. רבותי, איך האלט אז ס'לוינט זיך פון ניו יארק צו קומען קיין אריזאנא וועקעישן און אן איינוועגס מאכן בר מצוה אויף די זעלבע צייט, ס'נישט קיין סתירה. קען עס ערלעדיגן. פיין שכוח חיים, יעצט גיימער זיך לייגן. יא. מ'קען מ'קען גיין דאווענען וסיטן קודם. יא. לויט די צייט קען מען. יא. אמת. א גוטע נאכט.